Għal din ir-rokna, it-tim tagħna qasam il-fliegu sabiex jitkellem mal-kittieb u poeta Charles Bezzina. X'temi jitratta fil-poeżiji tiegħu? Xi stili jħaddem? U xi pjanijiet għandu għall-ġejjieni?
Jiena twelidt fl-ewwel ta' Diċembru 1961. Ta' ħmistax-il sena bdejt nikteb il-poeżija. Qrajt l-ewwel poeżija tiegħi fil-knisja ta' Savina. Sibt għajnuna matul is-snin kbira minn Ġużè Cardona u Oliver Friggieri. Għenuni wkoll Joe Camilleri u George Borg u kittieba oħrajn, bħal Alfred Massa u kittieba oħrajn. Żviluppajt il-poeżija tiegħi, jgħidu żmien iżgħajjar il-bajtar u iktar ma jgħaddi żmien, iktar inħoss li maturajt fil-poeżija. Il-poeżija Eh, dejjem ħassejtha, qatt ma ktibt meta l-poeżija ma ħassejthiex, għax il-poeżija hija xi ħaġa li mhux inti jiġi xi ħadd fuqek jgħidlek isma' iktibli poeżija, mhux pizza li tordna għand tal-ħanut, imma hija xi ħaġa li inti tħoss minn qalbek. It-tema l-iktar komuni fil-poeżija tiegħi hija dik tal-baħar, Il-baħar Gotiku, il-baħar selvaġġ, il-baħar qawwi, il-baħar goff, il-baħar sfranat. Imbagħad għandek il-baħar karm, il-baħar mnazzi, il-baħar ħosbien, il-baħar sieket, il-baħar kiepi, il-burdati tal-ħajja mal-mewġiet li fil-poeżija nħaddimhom bħala metafora għax il-poeżija hija l-metafora. Il-poeżija hija hija sbuħija, noqgħod attent ħafna għall-għażla tal-kelma u kull meta nikteb poeżija Ma jfissirx li dik hija poeżija lesta, għalkemm forsi m'għandux niktibha, imma rrid noqgħod ngħarbilha u nagħżilha għax b'orma minestra jgħidu trid il-ħin biex issir, u l-istess il-poeżija. Il-poeżija tiegħi għandha il-libsa tagħha hija tradizzjonali, Dejjem hekk kont bqajt. Niftakar meta kien għallimhieli l-metrika, hu importanti li titgħallem il-metrika u l-prosodija sewwa ħalli mbagħad tisperamenta lil hinn. Ġużè Cardone kien qalli jekk trid tista' tisperamenta lil hinn. Imma jien dejjem bqajt marbut mal-versi tradizzjonali biss b'sustanta ġdida. Għax jiena rrid iwassal xi ħaġa moderna mhux xi ħaġa li diġà ntqalet. Imma importanti li taqra l-qadim biex tkun taf il-ġdid. U fl-aħħar nett ngħid li l-poeżija tiegħi hija bħal dak flixkun li għandek minn barra flixkun qadim però l-inbid ta' ġo fih huwa ġdid. Jien nikteb diversi ħafna poeżiji imma U mbagħad issir għażla. Issir għażla rigoruża ħafna li minn pereżempju fejn naf jiena minn mitt poeżija nagħżel 20, 25 l-iktar, ġifieri jiena selettiv ħafna, noqgħod attent biex jiena noffri l-krema tal-krema. Biex noħroġ is-sabiħ biss. Mhux dak li huwa mhux ħażin, imma t-tajjeb u t-tajjeb ħafna. Ma' l-aħħar mewġiet, mewġiet, mewġiet tal-aħħar, ġejjin bla qiegħda lejja, fil-bajja jħallu s-swaba' ibaħbħu lil riġlejja. Mar-ritmu iċ-ċafċifa tikser kull darba skiet, riħa ta' mluħa walka, Ifuħu b'tifkiriet. U jekk iż-żiffa toqgħod, imutu sal-mewġiet, ma' swaba' jibqgħu jidhru stampati fir-ramliet. Mewġiet mill-bogħod, tal-aħħar, b'tant stejjer twal ġejjini, nismagħhom sa niktibhom.